Ӕвддӕсӕмсӕр Павел ӕмӕ Сила ахызтысты Амфиполыл ӕмӕ Аполлонийыл, ӕрцыдысты Фессалоникӕмӕ. Ам уыди иудейаг синагогӕ. Павел аз хатт дӕр йӕ ахуыр нӕ фехӕлдта, бацыд синагогӕмӕ ӕмӕ ӕртӕ сабаты адӕмимӕ ныхас кодта. Сыгъдӕг фыстӕй-иу сын ӕрхаста бынӕттӕ, ӕмбарын сын сӕ кодта ӕмӕ архайдта, цӕмӕй уыцы бынӕтты руаджы баууӕндой, Чырысти кӕй хъуамӕ фӕхъизӕмар кодтаид ӕмӕ райгас уыдаид, ууыл. Дзырдта сын, ӕз уын цы Йесойы тыххӕй хъусын кӕнын, уый Чырысти у, зӕгъгӕ. Уыдонӕй иуӕй-иутӕ баууӕндыдысты ӕмӕ баиу сты Павел ӕмӕ Силӕимӕ. Уыдонимӕ ма баууӕндыдысты, Хуыцау чи нымадта, уыцы бердзентӕй тынг бирӕ, стӕй уӕздан сылгоймӕгтӕй дзӕвгар. Уӕд иудейтӕ сӕ фырхӕлӕгӕй сахары уынгтӕй ӕрӕмбырд кодтой бирӕ цъаммар лӕгты ӕмӕ сызмӕстой ӕппӕт сахар. Балӕбурдтой йӕ цоны хӕдзармӕ ӕмӕ архайдтой Павел ӕмӕ Силӕйы адӕммӕ ракӕныныл. фӕлӕ сӕ куы нӕ ссардтой, уӕд Ясоны ӕмӕ ӕфсымӕртӕй цалдӕры лӕгдыхӕй акодтой сахары хицӕуттӕм ӕмӕ хъӕр систой.
«Сызмӕстой ӕгас дуне! Ныр та ардӕм ӕрцыдысты ӕмӕ сӕ Ясон суазӕг кодта! Уыдон тох кӕнынц кесӕры уагӕвӕрдты ныхмӕ ӕмӕ паддзахыл нымайынц ӕндӕры!» Йесойы.
Афтӕмӕй сызнӕт кодтой, чи сӕм хъуыста, уыцы адӕмы ӕмӕ сахары хицӕутты. Хицӕуттӕ Ясонӕй ӕмӕ иннӕтӕй дӕр цъынды райстой ӕхца ӕмӕ сӕ рауагътой. Ӕфсымӕртӕ Павел ӕмӕ Силӕйы ӕхсӕвы ӕвӕстиатӕй арвыстой Веримӕ. Уырдӕм куы бахӕццӕ сты, уӕд бацыдысты Иудейаг синагогӕмӕ. Вериӕгтӕ фессалоникӕгтӕй уӕздандӕр разындысты. Хуыцауы ныхасмӕ хъуыстой тынг зӕрдиагӕй. Павел ӕмӕ Сила раст амонынц ӕви нӕ, уый базоныны тыххӕй ӕрвылбон иртӕстой сыгъдӕг фыст. Уыдонӕй баууӕндыдысты бирӕтӕ, стӕй ма бердзенаг уӕздан сылгоймӕгтӕй ӕмӕ нӕлгоймӕгтӕй дзӕвгар. Павел Хуыцауы ныхас Верийы дӕр кӕй хъусын кӕны, уый фессалоникаг иудейтӕ куы базыдтой, уӕд ӕрцыдысты уырдӕм дӕр, райдыдтой адӕмы ардауын ӕмӕ сӕ ызнӕт кӕнын. Уӕд ӕфсымӕртӕ Павелы ӕвӕстиатӕй арвыстой денджызмӕ. Сила ӕмӕ Тимофей та уым баззадысты. Павелимӕ чи рацыд, уыдонӕй бахӕццӕ кодтой Афинтӕм ӕмӕ фӕстӕмӕ раздӕхтысты. Силӕ ӕмӕ Тимофейы тыххӕй сын Павел бафӕдзӕхста, гӕнӕн ӕмӕ амалӕй мӕм ӕвӕстиатӕй рацӕуӕнт, зӕгъгӕ. Павел сӕм ӕнхъӕлмӕ каст Афинты ӕмӕ ӕнцой нӕ зыдта, уымӕн ӕмӕ уыдта, сахар гуымирытӕй йемыдзаг кӕй уыд, уый. Павел синагогӕйы ныхас кодта иудейтимӕ ӕмӕ Хуыцау нымайӕг бердзентимӕ, стӕй Павелыл ӕрвылбон сахары фӕзы чи ӕмбӕлд, уыдонимӕ. Эпикурион ӕмӕ стоикон философтӕй иуӕй-иутӕ райдыдтой йемӕ быцӕу кӕнын. Сӕ иутӕ дзырдтой, Цы зӕгъынмӕ хъавы уыцы дзӕгъӕлдзых? Иннӕтӕ та,
Ӕнхъӕлдӕн, уый сӕгӕлу хуыцӕуттыл ӕууӕндын кӕны.
Уымӕн ӕмӕ сын Павел дзырдта фарны уац Йесойы тыххӕй ӕмӕ мӕрдтӕй райгасы тыххӕй. Уыдон Павелы ахуыдтой Ареопагмӕ ӕмӕ йын дзырдтой: «Ды цы ног ахуыр адӕм уыныс, уый базонын нӕ бон нӕу? Дӕуӕй цыдӕр нӕ ахуыр дис сӕ хъусӕм. Ӕмӕ цы у, уый базонын нӕ фӕнды. Афинӕгтӕ ӕмӕ уым цӕрӕг фӕсарӕйнӕгтӕ сӕ рӕстӕг хуыздӕрӕн ӕрвыстой исты ног хабӕрттӕ дзурыныл кӕнӕ сӕм хъусыныл. Павел сыстад Ареопагы ӕмӕ загъта: «Афинӕгтӕ, ӕз уынын, сымах динмӕ уӕлдай ӕмхиц кӕй стут, уый. Ӕз зылдтӕн сахарыл, ӕмӕ уын федтон уӕ кувӕндӕттӕ, федтон иу нывондхӕссӕн, Фыстыл уыдис афтӕ: Ӕнӕзонгӕ Хуыцауӕн. Уӕдӕ нӕ йӕ зонгӕйӕ кӕмӕ кувут, ӕз уын уый тыххӕй дзурын. Дуне, стӕй дунейы цы ис, ӕппӕт уыдӕттӕ цы Хуыцау сфӕлдыста, уый у арв ӕмӕ зӕххы хицау, лӕджы къухӕй конд кувӕндӕтты нӕ цӕры. Раст цыма хъуаг истӕмӕй ӕййафы, уыйауӕй лӕджы къухты фӕллой нӕ хъӕуы, уымӕн ӕмӕ алкӕмӕн дӕр цард, улӕфт ӕмӕ алцыппӕт йӕхӕдӕг дӕтты. Иу адӕймагӕй рауагъта ӕппӕт адӕмыхӕттытӕ ӕгас зӕххыл цӕрынӕн ӕмӕ дзы алкӕмӕн дӕр снысан кодта цӕрыны рӕстӕг ӕмӕ бынат, цӕмӕй агурой Хуыцауы, кӕд ӕй банкъариккой ӕмӕ йӕ ссариккой, кӕд махӕй алкӕмӕ дӕр дард нӕу, уӕддӕр. Йӕ фӕрцы цӕрӕм, змӕлӕм ӕмӕ стӕм, уӕ поэттӕй иуӕй-иутӕ куыд загътой, афтӕ: мах йӕ хъӕбултӕ стӕм. Ӕмӕ кӕд Хуыцауы хъӕбултӕ стӕм, уӕд хъуамӕ зонӕм, Хуыцау кӕй нӕу, адӕймаг йӕ арӕхстдзинады ӕмӕ йӕ зонды фӕрцы сызгъӕрин, ӕвзист ӕмӕ дурӕй цы фӕлгонцтӕ саразы, уыдоны хуызӕн. Уӕдӕ Хуыцау нал кӕсы, куы нӕ йӕ зыдтой уыцы рӕстӕджытӕм, фӕлӕ ныртӕккӕ ӕппӕт адӕмӕй алы ран дӕр домы тӕригъӕдтыл фӕсмон, уымӕн ӕмӕ снысан кодта, кӕй сӕвзӕрста уыцы адӕймаджы фӕрцы дунейӕн ӕнӕхӕрам тӕрхон хӕссыны бон. Афтӕ кӕй уыдзӕн, уый алкӕмӕн дӕр равдыста, мӕрдтӕй йӕ кӕй райгас кодта, уымӕй. Мӕрдты райгас тыххӕй куы фехъуыстой, уӕд иутӕ худын райдыдтой, иннӕтӕ та дзырдтой. Уый тыххӕй дӕм ӕндӕр хатт байхъусдзыстӕм. Уӕд сӕ Павел ныууагъта. Фӕлӕ дзы иуӕй-иутӕ баиу сты Павелимӕ ӕмӕ баууӕндыдысты, уыдонимӕ Ареопагы уӕнг Диониси, дамар чи хуынди, уыцы сылгоймаг ӕмӕ иннӕтӕ.